देखल जाउ ई मैथिली भाषा संसारक भाषा वैज्ञानिक लोकन के लेल कहल जाइ छै जँ फेर हम अंग्रेजी में वो फ्रेज यूज कऽ के अपने के कही वेरिएशनिस्ट डिलाइट जे केओ वेरिएशन के अध्ययन कऽ रहल है जे कोना लैंग्वेजेस वेरी करै छै धीरेन्द्र प्रेमर्षि के भाषा रूपा झा से रूपा झाक भाषा से भिन्न हेबाके चाही जी दुनू गोटे मैथिलीए बजै छी तऽ की कारण अइ जे भिन्नता आबि रहल अइ तकर अध्ययन जे करै छथि अ, हुनका लेल कहल जाइ छै जे मैथिली भाषा वेरिएशनिस के लेल पैराडाइस छियै स्वर्ग जकाँ छै वाह अतिक वेरिएशन छै एहिमे जे जे जे जे एहि भाषाके जे विलक्षणता छै तकरा अपने ओकर लघुता मानि कऽ जो अपने एकर दिग्दर्शन करबै तऽ ई उचित बात नहि छै दोसर बात ई कहि रहल छी जे संसारक सब विकसित भाषा अहिना होइ छै जी भाषा कतौ फ्रोजन रूपमे जे फेर अंग्रेजीमे मोनोलिथिक रूपमे एकेटा रूपमे नहि होइ छै भइए नहि सकैए विकसित भाषा सम्पन्न जी, भाषा के विकसित ई लक्षण छै अपनहु के विभिन्न प्रयोजन के लेल अपने विभिन्न प्रकारक मैथिली के प्रयोग करैत है निश्चित करय पड़त जी जी जँ ओ ओ फ्लेक्सिबिलिटी अपने में नहीं है ओ- ओ ओ जकरा की कहबै लचीलापन बा हँ। की कहबै जी, जी। नहि बुझलहुँ ताबत अपने मैथिली बजै छी से सिद्ध नहि हैत दोसर बात ई छै जे वेरिएशन जे छै से विभिन्न स्तर पर छियै एकटा तऽ रीजनल जी क्षत्रिय जे अपने कहल गेलै जी जकरा हमसभ पूर्व में कहै छी ए डायलेक्ट उहुं, भए गेलै उहुं, ओ- ओ क्षेत्रीयता के बात छै जी अ, ओहू से पूर्व यदि जायब तऽ रूपा जी के डायलेक्ट में सेहो छै हमे वाला फॉर्म भेटत हमे कहियौ या हमे कहियौ उहुं, की छै तकर बाद अपने के कास्ट दहा लेब जी नहीं अ, जे जे आब ब्राह्मण शब्द कहि कऽ ओहिमे जे उच्च वर्गीय भेला तिनका एकठाम राखू तऽ ब्राह्मण भाषिका एकटा भेल जी जी तकर अ, विशेषता सबके हम भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण अ, नीक जकाँ पहिने कऽ देने छी जे हुनकर की की लक्षण सब छनि जे अपने बुझबै जे के बाजि रहल छथि आ आ ब्राह्मणेतर भाषिकाक अपन लक्षण सब छै तऽ ई तऽ सब ठाम छै जँ बहुत साल पूर्व जँ अपने कहियो सुनने होय एकटा आयरिशमैन नाटककार जॉर्ज बर्नड शॉ जी ओ एकटा नाटक लिखलनि पिगमेलियन कहि कऽ जे फिल्म बनलै माय फेयर लेडी जी जो सुनने होय नाम हम्म, हम्म। ओहिमे एकटा फूल बेचे वाली लंदन के एकटा गली में फूल बेचे वाली लड़की के जेकर अंग्रेजी बहुत सब स्टैंडर्ड ओकरा कहै छै कॉकनी इंग्लिश बाजऽ वाली के एकटा प्रोफेसर हमरा सन धोनी शास्त्री प्रोफेसर हिगिंस ओकरा ट्रेन कऽ कऽ डचेस बना कऽ सब ड्यूक सब ओकरा से ब्याह करऽ ला मारि करऽ लागल जी तऽ ई तऽ अपने के अ, व्यक्तित्व पर निर्भर करैए जे अपने कतेक अपना के अ, कोन कोन स्वरूप अंगीकार कऽ सकै छी एहि भाषा मे ई विशेषता छै जे एकर एकर एलास्टिक छै ललगड़न अपने के जाहि प्रयोजन के लेल जेहन शब्दावली जेहन स्वरूप प्रयोग करबाक हुआ से सब भाषा में गौरव अनुभव हेबाक चाही जे एहन विकसित एहन प्राचीन भाषा